Il-qoffa Maltija hija b'saħħitha ħafna. Infatti, fil-post fejn naħdmu għandi qoffa antikisma, għandha kważi kważi fiċina 50 sena. Għada b'saħħitha sal-lum il-ġurnata minn kejja dileta kollha ġifieri, u għadek ġifieri jekk timlija b'xi affarijiet u hekk, ġifieri għada b'saħħitha li tiflaħ mhux tgħid pereżempju isma' di ħataqa' biċċa biċċa. Ġifieri Għaliex inti s-sena jekk ix-xogħol ikun maħdum b'sena, għalhekk inti għandek is-sena, irid ikollok is-sena għax inti jiena jekk lilek norik kif għandek tagħmel qoffa, kapaċi tagħmilha. Imma mbagħad irid norik it-tattika kompleta. Jiġifieri ma naħbilek xejn fil-komma bħal speċi kif għandha ssir il-qoffa Maltija. Għax kapaċi ngħidlek isma' għamel qoffa, il-handle irid jiġi barrani, bħalma jagħmlu l-barranin. U inti ma jkollokx qoffa b'saħħitha. Ħafna mill-barranin il-qiegħ tal-qoffa jagħmluh barrani. Jiġifieri l-ewwel jinħadem il-qiegħ, u mbagħad idaħlu l-frijaj biex wafqhom ħalli jkunu jitilgħu jaħdmu l-qoffa u jagħmlu l-għala. Il-qoffa Maltija le, l-qoffa Maltija qiegħda tibda mill-bidu, jiġifieri l-għala ħajkun kollox ħaġa waħda. Jiġifieri inti Jekk nagħtu każ ħa tabbiha ħafna l-qoffa Maltija. Ħa tibqa' fidek il-qoffa Maltija biex il-qiegħ jiġi għaliha. Jekk il-qoffa ikollha l-qiegħ barrani, kapaċi inti jekk pereżempju tabbiha f'ċerti affarijiet li da, kapaċi l-qiegħ jinżillek għaliex ma jkunx qisu inkulmat ehm, f'ħaġa waħda, ġifieri bil-handle kollox, bl-għalaq kollox. Eh, dik hija waħda mill-partikolari eh, tal-qoffa Maltija. Dar il-qasab tant kien parti mill-ħajja ta' kuljum li kien jintuża saħansitra biex ikejlu bih. Meta bniedem jgħidlek tul ta' qasba kien ifisser sitt piedi u għaxar pulzieri u nofs. San Pawl ukoll jingħad li fl-istorja tiegħu ġie bżonn il-qasab meta kellhom iniżżluh ġo bixkilla tal-qasab biex ħarbuh minn ġo ħabs meta kien arrestat. Il-qiegħ tal-qoffa mhux se tagħmlu bil-wieqfa, il-qiegħ tal-qoffa ħa tagħmlu kważi kważi rasek 'l isfel b'idejk ma' saqajk, jiġifieri qed taħdem. Biex tagħmel ħin twil biex tagħmel qiegħ ta' qoffa pereżempju fi għaxar għaxar pulzieri mhux se tagħmlu f'minuta għax int imbagħad tkun trid iġġannat u dawn l-affarijiet. Allura darek ta' qalb. Dan qed ngħidu qoffa waħda, wieħed. Ġieli llum il-ġurnata ma nagħmelix Imma meta kont żgħir, ġieli pereżempju kont ngħid illum ehm, qiegħan tal-qfif biss, nagħmel qiegħan tal-qfif biss. U kont nagħmel ġurnata nagħmel xi 24 qiegħ. Issa biex tagħmel 24 qiegħ eh, il-ġurnata kollha l-għada. Eh, all right, kont għadni żgħir bħal speċi dbati mhux bat batix imma llum il-ġurnata mista tagħmilha. Tagħmel ġurnata tagħmel qiegħan biss għax qasqu. Mbagħad apparti għandek jiġifieri eh, sena bħal meta ngħidu sena tal-bati anke biex tagħlaq, biex tagħlaq il-qoffa. Eh, inti meta tiġi biex tagħmel ngħidu aħna l-ħżim dak li jkun isu ħabel u l-handle. Il-handle orajt ma eh, jekk kollok qoffa kbira biex tagħmel l-ħżim tagħha tbati għax inti għandek tlieta dejjem tmitt u mbagħad tispiċċa ġieli tispiċċa pereżempju bit binverek Ikun aqrab għax int taħkimhom b'idek il-waħda u bl-oħra tibqa' għaddej bħal speċi eh, tittamel ċertu saħħa u ċertu sforz għalihom. Għax inti tixxarra bil-qasab, eh, l-ewwel tqassam il-qasab, tfassal lila, tara bid-daqsi għax inti jkollok il-qisjien tal-virek sa tagħmel u eh, timla l-qieħ, u mbagħad twafqu, timla l-qasab, tagħlaq tagħmel il-ħżiem ngħidulu dak li jkun isu ħabel mad-dawra u l-għalaq. Kien hawn domanda kbira għaliha. Għaliex? Għaliex ma kienx jeżisti l-plastik li hawn illum. Jekk pereżempju bidwi sa jkollu l-bija tiegħu, il-bija tkun qiegħda ġol ġol bxikel, jew ratal, jew ġonot kienu jgħidulhom, kull kull eh, tip ta' frott u ħaxix, dak ukollu il-qoffa tiegħu partikolari. Allura kienu kun domanda kbira għalihom. Apparti minn hekk, Kien hawn ukoll l-Ingliżi. L-Ingliżi kienu kollhom domanda wkoll għal affarijiet tal-qasab. Per eżempju, daw il-Londri Baskets il-kbar fejn kienu jinġabru l-uniformijiet tas-suldati u tal-fizzjali biex imbagħad kienu jittieħdu Londri u jinħaslu. Daw il-Londri Baskets kienu jkunu kważi kważi qisek tara kaxxa kbira. Bil-biċċa kbira forsi tkun qisu ħames piedi b'ħames piedi. u tkun għolja qisu ġiex piedi, kien ikollha żewġ handles kbar u kienu jarfgħu kważi ġieli tnejn min-nies u anki erba' min-nies. Kienet tkun mimlija, kienet tkun blatu wkoll, jitfgħu l-uniformijiet tal-fizzjali u tintbagħat Londri biex jinħaslu. Jiġifieri kien ikollhom ħafna affarijiet. Kien ikun hawn mbagħad ukoll anke qfief biex tinġabar l-alka tal-baħar. Qabel l-alka tal-baħar ma kienx tintrema, kienu jużawha ġifieri għaż-żwiemel u ħafna affarijiet, allura kienu jitfgħu ġol qfif kbar, aħna ngħidulhom qratal u mezzit. U peress li ma tkunx ġifieri tkun isha bit-toqob il-qoffa, allura jiskolla l-ilma u mbagħad jaħsluha mill-melħ u jitfgħuha taħt l-annimali hawn flok illum il-ġurnata jwaddbu t-tiben.
Meta wieħed jaħdem qoffa kien jibda billi jsallab biċċiet tal-qasab li jkun qata' fi ħxuniet differenti u li jistgħu jitgħawġu mingħajr ma jinqasmu. Normalment is-salib li kien ikun fil-qiegħ tal-qoffa kien jinżamm mal-art bis-saqajn u l-imgħallem kien jibda jinseġ il-qasab mad-dawra sakemm jibda jifforma l-qoffa.
Il-qoffa tidduna li hija antika hija għandek il-kulur tal-qasba. Meta l-qasba tkun friska, il-kulur tal-qasba jkun ċar, jkun safrani lewn safrani ċara. Jekk il-qasba tkun għadha ma nixfitx, il-qasba tkun ħadranija u mhux mhux tajjeb taħdmu taħdem il-qasab ħadrani għaliex għaliex meta l-qasab ikun ħadrani dak ikun mimli bl-ilma. Issa meta jinxef u jsir safrani, allora il-qasba Tirqaq. Allura inti mbagħad l-oġġett il-qoffa pereżempju ejja nitkellmu fuq il-qoffa. Il-qoffa mbagħad tiġi qisha żlugata għaliex tixrinkja kemm kemm il-qasba u jibqalek dak l-ispazju bejn qasba oħra bħal speċi u tiġi jekk taqbadha qoffa u tagħmilha hekk tiġi qisha żlugata. Għandek ħafna affarijiet imbagħad kif tara qoffa li hija antika. Pereżempju fl-antik jiena niftakar meta jiġu biex jagħmlu l-qiegħ tal-qoffa biex tkun taf ta' min il-qoffa, jagħmel xi sinjal ġo fiha, pereżempju fil-qiegħ jew iddaħħal xi biċċa friga żejda, jew tagħmel xi forma ta' salib tal-qoffa biex tkun żejda apparti, biex ngħidu dik pereżempju ta' tali familja jew dik ta' tali bniedem għamel hekk. Biex inti anki inkisritlek. Illum il-ġurnata jekk ikollok prodott għandek l-isem tad-ditta. Qabel ma kienx hawn isem tad-ditti biex twaħħalhom għall-qoffa, allura kien ikollhom ħafna sinjali. Anki l-mod kif kienu jitħallsu tal-qfif, niftakar għalih fillu l-missieri jgħid kif kien jitħallas in-nannu. In-nannu ma kienx jaf jikteb, allora kien jaqbad biċċa virga u jekk inti pereżempju rasil, kien jaqbad il-virga kien jagħmel isu disinn li dak id-disinn huwa assoċjat ma' rasil. Jekk jiena pereżempju Manwel, Jagħmel disinn ieħor. Hawn kien jitfgħu ġo bott tal-ħalib miftuħ u meta jiġi biex iħallas, pereżempju, nagħtu każ inti ġejt ħadt il-qoffa u ma ħallasx illum. Allura taħt dik id-disinn li jagħmillek mal-qasba jagħmel sinjal li għandek inti għandek ittieħ pereżempju xelin. Ħafna affarijiet pereżempju is-sinjal skont kif kien ikun. Jekk hux pereżempju jekk hu slant immejjel għandek ittieħ sixpence. Jekk kienu girfa żgħira għandek ittieħ tliet soldi. Jiġifieri kienet l-użu il-kitba tagħhom dak iż-żmien. Jiena kelli ħajra saċerdot. U bħal speċi mbagħad kien marat meta ġejt biex nibda l-istudji tiegħi. Kien marat missieri daw dak iż-żmien fejn jidħol mart ma kienx hawn dawk l-affarijiet li hawn illum il-ġurnata, aħna qegħdin nitkellmu fuq 48-50 sena ilu kważi. Allura eh, kien jirkjedi l-affarijiet ta' malajr biex takkwistom titkun mod privat. Allura il-mod privat kien jesiġi li jkollok ħafna spejjeż kważi kważi għal dak iż-żmien eżaġerati. U bħal speċi ifhem il-familja ħarġet ħafna flus u ifhem aħna ma fiex taħbi, ma konniex xi familja sinjura, kważi kważi naqalawha u nikluha. Allura bħal speċi tiġi ċerti sitwazzjonijiet li Sfortunatament tiġi darek mal-ħajt, tittagħżel. Jew sa nkompli jew nkella eh, bħal speċi isek ħaġib il-familja f'pożizzjoni, allora deċidejt li nieqaf. Meta ġi biex eh, jallimni s-sena tal-qoffa propja missieri, ehm, kien ġa isu marid. Allora kien laħaq urini kif nagħmel il-qieħ tal-qoffa. U bħal speċi Dejjem xtaqt nitgħallem għas-sengħa għax, ifhem, veru jgħidu bin is-sengħa għandha nofsha, imma n-nofs l-ieħor trid tkomplih. Allura ma kellix min jgħinni min inkomplih da sengħa u kelli xi qraba tiegħi bħal speċi minn dawn nistgħu ngħidulhom ma tantx kienu jħobbu juru x'jafu anke fis-sena tal-qasab stess. Allura waħħal ta' frażi li bħal speċi meta kont immur għandhom pereżempju għal xi ħaġa ta' xi ħaġa hekk Ma li kienu jarawni kienu jerħu kollox minn idejhom. Allura ta' ġuvnot kon dik il-ħabta bħal speċijat imma minn għandhom irrid nitgħallima. U waħħal ta' frasi dik il-ħabta ġifieri kon qed nipprova biex nistudja l-qassis u hekk u da u kont mitla ħafna tas seminarju. U wieħed minn daw il-qraba tiegħi kien Jiġġennen meta semmilu l-knisja. U għatlu smatlu ħanamlu bazar is-seminarju. Għatlu u xtaqna, għatlu xi ħaġa, għatlu tal-qasab hekk għatlu da. Għatlu kuku tagħmlilna pereżempju tnejn tal-frawli, eh, tnejn tax-xiri. Eh. U għalli, bella, le għalli nagħmlilkom hekk, għatlu mbagħad għajdilna x'għandna għatlu da għatlu biex. Le għalli, għalli, għalli nagħmlilkom. Infatti daw l-affari ta' ma kakli kont, daw l-affari ma kienu xa seminarju xejn, ma kienu Waħda żammejtha bħala kampjun u l-oħra ħattejta biex nara x-xogħol kif isir. U mela hemmhekk u bdejt bdejt nitgħallem bħal speċi komplejt niżviluppa s-sena. La missieri għal fillu eh, ma setax ikomplini għax eh, kien marat u ma kienx situazzjoni li jgħini. Kien għeni u kol saċerdot, kont nqdejt bieħ għatlu isma tlu ekk mu mal-affarijiet għalli għalli fidi għalli daw affarijiet għalli mux għalli musa nisiru u l-ħadda sekk. Qalli mhux se nweġġa' lil ħadd. Qalli se nagħmillek ittra, qalli ta' ringrazzjament, qalli li rċevejna dawn l-affarijiet, qalli bħal speċi qalli u apprezzajna, qalli il-ġest ta' dawk tal-qraba tiegħek. Il-qfief li kienu jinħadmu mill-qasab kien ikollhom ħafna forom differenti skont għal xiex ikunu ser jintużaw. Il-qoffa l-komuni, dik li kienet tuża l-mara tad-dar għax-xiri kien ikollha maqbad min-naħħa l-oħra u normalment din kienet tinġarr fuq l-idejn. Ħfief oħrajn kienu jintużaw mir-raħħala għall-ġarr tal-prodotti li kienu jkunu ħafna ikbar minn dawk normali. Ikollhom żewġ maqbad wieħed fuq kull naħħa biex b'hekk ikunu jistgħu jinġarru aħjar min-nies. Il-qisien ta' dawn il-ħfief kien ikun skont il-ħaxix li ser jinġarr fihom. Eżempju, għall-frawli kien hemm qoffa partikolari. Min-naħa l-oħra jekk din tkun se ġġorr fiha l-kaboċċi, din kienet tkun ta' daqs ħafna ikbar. Fiż-żmien kien hawn iżjed domanda, qisha battiet naqra issa. Imma għax issa dawn l-aħħar żminijiet il-pitkalija kienu kollox plastik u hekk. Hawn kienu kollox qasab, kien hemm ħafna domanda. Issa saru kollox plastik, dawk it-tneħħew b'xiekel u hekk tal-pitkalija. Imma Għall-purtier għadha domanda? Ehm, jiddispjaċini ma narax minix nara futur għas-sena tal-qasab għaliex ehm, naqset ħafna. Eh, Jina niftakar il-ħamrun kien hemm bosta ħwiena ta' parti li konna aħna fl-isqaq ehm, familji sħaħ, ġifieri uħut minnhom kienu jiġu minna mill-bot bħal speċi għexu mis-sena tal-qasab. Per eżempju, it-sijiet tiegħi, uħut mis-sijiet tiegħi, eh, mis-sena tal-qasab jgħixu. Eh, fif, portier tal-qasab u affarijiet hekk. Ġifieri rabbew familja eh, mis-sena tal-qasab. Illum il-ġurnata ma trabbiex familja mis-sena tal-qasab l-ewwel net id-domanda naqset. It-tieni net taw ħafna xogħol ta' barra eh, ta' ċajna, Tajwan u affarijiet hekk huwa lest. Ehm, L-ħilu bir-rispett kollu ġifieri parenza jkun fihom. Mhux se jkun fih dik is-saħħa li għandha l-qoffa Maltija li tkun maħduma bl-idejk. Imma mbagħad eh, eh, in-nies in-nies dik li tiddeċiedi bħal speċi inqdejt u lest. Qabel eh, l-qoffa l-qoffa Maltija kienet tintuża ħafna. Ehm, jekk inti ħadd mur tixtri, tmur biha. Anki niftakar anki x-xebbiet imorru l-fabrika bil-qoffa. Bennejja, per eżempju, bil-qoffa, bit-termos, bil-bicċa tal-ħobs, bil-qoffa. Kienu jkunu fif għal tal-apposta kemm tesa bicċa ħobs u termos u xiftit frott. Bat speċi la kienet tkun goffa u laqas zaħira ħafna. Għalix un wara kienet intuża l-affarijiet oħrajn, per eżempju, jew xi xirja zaħira, imma ġifiri Kien hawn ħafna domanda għalihom eh, dawn l-affarijiet. Illum il-ġurnata lew, illum il-ġurnata bennej. haversack jew basket u ajja ħa mmorru. Biex jinħadmu n-nases tal-ħut, il-qasab kien jinqata' fi ħjut irqaq ħafna. Dawn kienu jiffurmaw in-nassa bihom u mbagħad jintrabtu bil-lenza ma' xulxin. Ir-rabta kienet tkun kull fejn il-qasab isallab 'il xulxin u għalhekk tifforma n-nassa tal-ħut. Il-kapaċità kbira ta' min jaħdem dawn in-nases u l-qfief kienet tispikka meta wieħed tara kif jifforma kemm in-nassa tal-ħut kif ukoll il-forma tal-qoffa. Issa apparti li aħna naħdmu l-ħfief ukoll naħdem dawk is-siġġijiet tal-qasab. Hemm żewġ kwalitajiet ta' qasab. Is-soda, dawk is-siġġijiet li għal min hu naqra daqsi fl-età jiftakarhom fil-knejjes, ngħidulhom tas-soda. U mbagħad hawn is-siġġijiet l-oħrajn, ngħidulhom tat-toqob aħna. Ikunu qishom forma ta' gradilja, dak ikun kollu xogħol maħdum bl-idej. Xogħol ta' paċenzja, ġifieri, u skont xogħol qed taħdem ukoll, għax jekk qed taħdem siġġu normali mod, imma jekk tkun qed taħdem dar ta' Petruna ngħidulu aħna jkun qisu forma ta' bagun. Dak għandek ħafna ħsibijiet fihom, jiġifieri kif ħa toħroġ veru d-disinn tal-bagun. Għaliex trid toqgħod attent, jiġifieri għax jekk tvarja toqba bħal speċi, il-pattern titilfu kollu. Illum il-ġurnata hawn domanda għalihom. Hawn ħafna pereżempju sufanijiet, pereżempju jinxtraw ħafna sufanijiet u pultruni u anke siġġijiet antiki mill għand l-antikwarji jew mill-auctions. U l-biċċa kbira jkunu mqattgħin. Allura ġibuhom biex nirrestawrawhomlhom, jiġifieri naħħulhom is-sitl antik, l-imqatta' u nagħmlulhom is-sitl ġdid. Għandek ħaġa li hija importanti wkoll jekk inti ħatibdel is-sit, ikollok is-sit u d-dar tal-qasab. Eh, ħatibdel banda waħda biss, għax il-biċċa kbira is-sit li ktar li jitqatta. Eh, il-qasba tkun antika mbagħad, eh, il-qasba li ħad uża inti tkun ġdida, tkun safranija ħafna. U l-qasba li tkun għatfadallek mad-dar tkun antika, tkun lewn kannella. Allora mbagħad inti tittoqgħod tilab biż-żeba, bl-istejn, biex kemm jista' jkun tħallih fuq l-istil antik, tqabbel il-kuluri ħalli isek ma bdil xejn. Bħala l-qofol tas-sena tal-qasab liktar li jkun hemm domanda għaliha pereżempju, ehm, apparti li l-qfief eh, fl-antik kienet tkun hemm domanda dejjem matul is-sena kollha x'daqqa bidwi u daqqa ieħor. Imbagħad ikollok is-sena tal-purfejt idħol il-purtieri tal-qasab, daka Il-qofol tiegħu jkun fil jibdilek minn Marzu għal dak li jkun jibda jaħseb għas-sajf. Pereżempju jkollok eh, lukandi jaħsbulek ħafna ħafna qabel, kważi kważi ftit qabel il-milied, titmur tuħu l-qisien pereżempju fej il-puls jew xi twieq u affarijiet hekk ħalli inti jkollok il-qisien lesti diġà, ħalli mbagħad malli isufrar marsu jġib il-qasab ehm, tibda taħdem. Mbagħad għandek la darba għal tibda f'Marzu, għandek Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju u Awwissu. Ġifieri daka tkun għaddej, ġifieri eh, dejjem, kważi kważi ħenijiet twal. Għandek ħafna xogħol biex tagħmel l-oġġett, eh, tnaddaf, tqatta, taqsmu, timlih. Meta tmur iġġibu mill mill-għalqa, titgħabbih fuq it-trakk, titħottu bit-trakk, twaqqfu, u sakemm tiġi biex taqbad taħdem lilu, jkun għadu aħdar ħafna, jkun tqil. Allura anke sakemm tniżżel fl-art biex taħdmu hekk, ikun naqra tqil hu. Fih ħafna xogħol il-qasab. Aħna jkollna ċerti bdiewa li jkollhom patt magħna bħal speċi li l-qasab li jkollhom huma nixtruh aħna. Allura Meta jgħaddi l-Milied u joqrob qisu Jannar, nofs Jannar hekk, nibdew inċemplu lil xulxin bħal speċi isma' nistgħu niġu naraw il-qasab għax inti il-qasab trid tarah għaliex jista' jkun li forsi il-qasab ma jinqatax kollu għaliex parti minnu jrid jibqa' l-qoħ fil-widin għall-għelieq. Allura ma tridx dak li jkun pereżempju jaqtalek tal-antik għax tal-antik ma jkunx tajjeb biex taħdmu mbagħad l-ewwel nett Jibda jittebba. Jibda jsir qisu vjola u griż. Allura dak ma jkunx tajjeb għal dawn l-affarijiet. Ikun tajjeb biss pereżempju biex jinqata' u jagħmlu ħilquh f'xi ġonnon u affarijiet hekk għax dak imur. Imma biex taħdmu purtieri tal-qasab għall-bibien, għall-gallariji u affarijiet hekk, anki għall-qfief u hekk, ma jkunx tajjeb. Il-qasba tkun ħażina tkun qisha rrigata ħafna, tkun mejta.
U anke tħossha hekk b'idejk, tafasha b'subgħajk tifqagħha. Ma ma tkun qasba b'saħħitha, il-qasba s-sega ma taqtagħha bil trid tagħmel is-saħħa magħha. Inti trid tagħżel il-qasba. Mela malli x-xogħol il-qasab jiġifieri jasal għandna, il-workshop, aħna rridu nagħżluh. Għax inti għandek qasab li jrid imur għall-purtieri, pereżempju tal-qasab. U għandek qasab u anki għall-purtieri, il-qasab tal-purtieri trid tara d-differenza x'hekk tkun purtiera żgħira tal-gallarija Trid tkun il-parti ta' fuq tal-qasba. U jekk inti ħa tagħmel purtiera ta' bieb, trid tieħu l-parti t'isfel tal-qasba. U jrid ikollok ċerti daqsijiet, pereżempju, ma tistax tagħmel ċaqqa u purtiera b'qasab oħxon. Ikun qasab oħxon, pereżempju, meta ħa tagħmel purtiera wiesgħa kważi kważi xi disa' piedi. Għaliex peress li jkollok dak il-wisa' jrid ikun hemm is-saħħa. Issa meta tiġi għall-qoffa, il-qoffa wkoll, il-qoffa jekk inti ħa tagħmel qoffa tax-xiri ngħidulha aħna, li tkun imdaqsa ta' xiri għal antika, kif kienu jkunu l-antiki. Il-qasba la tkun ħoxna ħafna u laqqas irqiqa. U tkun nixfa ħalli inti meta tqassama tobdik. Tobdik l-ewwel net ma s-sikkina waqt li tkun qed tofroq għal qasba ma tiżgijalekx. U anke meta tiġi biex tqassam il-qasba, ma tistax taqbad il-qasba inti tajt mela di rrid inqassam u taqbad u tqassam. Il-qasba jkollha l-kannoli, ngħidulhom aħna kannol fuq kannol, u naħa minnhom ikollha fejn ikollha t-zokk. Dik fejn ikun hemm iz-zokk irid ikun qed iħares lejk. Ħalli hi, bħal meta ngħidu aħna l-mastru tax-xagħar ħa jagħmel xi biċċa njama jew skont il-vina, jaħdem skont il-vina. Dik għalina, iz-zokk hija l-vina tal-qasba tagħna. Allura dik trid tkun qed tħares lejk, ħalli inti meta taqbad is-sikkina ittiha d-daqqa bis-sikkina fuq, tobd dik mill-ewwel u anke s-sikkina ma tkorrikx. Għax inkella jekk tqassamha kontra, kapaċi tiżgejjalek u biex ittajjar il-kappell ta' subgħajk bis-sikkina ma trid xejn, jiġifieri minn dak l-aspett trid toqgħod naqra waħda attent li ma tkorrix. Jiġifieri inti trid tagħżel il-qasab skont sa tagħmel. Bħala familja, eħe, għadna jiena u oħti għadna naħdmu l-qasab. Eh, portieri tal-qasab, fif. Ifhem illum il-ġurnata peress li kbirna naqra ċertu xogħol ma m'għadniex naq pereżempju umbrellel. Ehm, ma għadniex nagħmluhom għax eh, l-ewwel net eh, is-sena tal-qasab hija sena ta' tbatija wkoll, mhix xi sena ġifieri infatti waħda mill-problemi li dis-sena kważi ħa tieqaf miegħi u moħti għaliex in-neputijiet ma tantx iridu tbatija. Illum il-ġurnata eh, mhix in-neputijiet biss iż-żgħażagħ tal-lum bħal speċi ħafna minnhom eh, nafsu l-buttuni tal-kompjuters u hekk u hija ħammor. Eh, is-sena tal-qasab hija sena jibsa, sena tal-batija. Saret iddejjaqni, kont nuhu pjaċir nagħmilha wkoll ma saret iddejjaqni li nġibhom fid-dritt bl-imqas. Għax ikun jien qribes,